be' 'dach chi'n meddwl 'di sefyllfa y ffyrdd yng Nghymru? O ie. Wel dwi'n meddwl bod sefyllfa ffyrdd ffordd drwg Penrhyn yn ddrwg iawn ar hyn o bryd. Ma'r yym sgwâr yn ddrwg iawn dydi? Mae'n brysur iawn yma ŵan a fydd 'i lot gwaeth ar ôl i traffig dechre dod i fyny. o'r Bont Briwat newydd yn bydd? Hefyd dwi'n meddwl bod yna broblem wrth ymyl surgery ac ar is-deudraeth achos eto fydd y ceir dod i fyny o'r bont yn fanno a mae isio man croesi yn fanno achos mae plant yn croesi i'r ysgol yn fanno yn dydi? A so ddim byd i helpu nhw groesi ond yy ond yy ddynas efo lolipop de? Felly mae rhaid i ni gael lle croesi iawn i bobl yn fanno dwi'n meddwl yn rwla. Hefyd mae bobl yn dod o ochr arall y ffordd o'r fflatiau heb y bobl hŷn eisiau mynd i chemist nhw methu croesi chwaith so da ni eisiau lle croesi iawn yn fanno a hefyd da ni eisiau rhywbeth am, am, am y sgwar yma lle yn lle. Be ydych chi am trio wneud i wella'r um, sefyllfa? Wel, yn dilyn y Dwi 'di sgwennu at... Mae 'na weinidog yn Gaerdydd sy'n gyfrifol am ffyrdd Cymru i gyd 'lly. Dwi 'di sgwennu at hi ynglŷn â sgwâr a yr unig ateb ges i nôl gen hi yn fanno oedd gawn ni weld sut fydd petha ar ôl i Bont agor ond hefyd yn dilyn dilyn y ddamwain gath Hayden wrth ymyl garej Eisteddfod dwi 'di sgwennu eto i ddeud bod y ffordd drwy Penrhyn yn beryg bywyd ar hyn o bryd. a dwi 'di cael ymateb heddiw ddeu gwir yn deud bod nhw'n mynd i edrych ar y sefyllfa a maen nhw'n dweud Penrhyn ar flaen y ciw am bres i wneud rhywfaint o bethau i, i wella y sefyllfa. Felly, da ni wedi cael newyddion reit da heddiw yma. Ond mae'r nhw ddim yn gallu gwneud hynny tra mae Bont Briwas di agor. Felly mi gymryd o chydig o fisoedd. Ond maen nhw'n mynd i edrych ar y sefyllfa a hefyd maen nhw'n rhoi pres i fewn i wneud beth bynnag sydd angen i wella yr sefyllfa fanno lly.
Be' sy'n digwydd os na yym yy rwbath fatha crash mawr yn digwydd yma? Wel dyna dyna sy'n poeni pawb 'de. Ma' 'na cyn gymaint o draffig. Oeddwn nw'n deud efo port ers talwm bo' port yn le prysur yndoedd? A wedyn ma' wedi roi by-pass n- newydd ŵan i stopio t- yr holl draffig mynd drw port. Ond ma'r un un traffig yn dal i ddod drw Penrhyn, rhyw faint yn union. Felly os fydda 'na ddamwain yn Penrhyn 'ma mae'n dd- ddrwg iawn achos Bydd bydd traffig ddim yn gallu symud o gwbl a bydd hi'n job cael bobl i'r i'r sbyty a dwi'n gwybod efo heidr oedd hefyd yn cael hofrennydd yn fo yndoedd? Felly mae'r sefyllfa dwi'n meddwl yn ddrwg yma ar hyn o bryd. Be' dych chi'n meddwl sefyllfa yn Penrhyn? Efo traffig ie? Ie. Ie dwi'n meddwl bod hi'n gwaethygu yndydi ma' 'na fwy a fwy o draffig o hyd a pobol ddim yn cymeryd y gofal o lle ma' nw'n mynd pawb isio brysio 'dyn mae'n mynd yn waeth ac yn beryclach dydi? Be' dych chi isio i yym wella yn efo'r traffig? Wel bydd y sgwâr yn beryg bywyd unwaith bydd bont briwet wedi agor. Wedyn sa i licio gweld rhwbath yn ca'l ei neud am hynny ŵan yn hytrach na witsiad hi bont briwet agor. Ŵan di'r amser i gynllunio flaen llaw ynde? Ma' well ca'l gweud rwbath cyn iddo fo ddigwydd nac ar ôl rhywun ga'l arall ga'l ei hitio. Ddim eisiau gweld neb arall yn cael ei brifio fel neu yn waeth yma nag oes. A dyna be ddeith ddigwydd sa ddim pethau'n cael ei sortio allan yn fuan. Be dw, be dych chi'n meddwl sa yn digwydd sy'n na rhywbeth mawr, fysa rhywbeth di mawr di digwydd na? Wel, yr ofn y tips yna berson arall, plentyn neu uh, moedolyn neu rhywun mewn oed yn cael ei hitio a da ni'n gwybod Mae hy- da ni'n lwcus tro dwytha na anafiada ysgafn ddigwyddodd ond dwi'n cofio flynyddodd yn ôl gath modryb i fi lladd yn croesi wrth y Griffin yn fanna yym yn mynd adra ar ôl cael ei ffensiwn wedyn yym dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ne- un- neb yr un teulu arall yn cael gofid fel yna. Yy be' 'dach chi'n meddwl o'r sefyllfa'n pen- traffig Penrhyn?
Wel, dwi'n meddwl bod y sefyllfa ynglŷn â'r traffig yn Penrhyn Ddeudraeth, Tomos, yn bur ddifrifol achos mae hon yn ffordd, mae'n gefnffordd brysur iawn iawn yym o'r de i'r gogledd a chydig iawn iawn o lefydd croesi diogel sydd ar y ffordd. Yy felly fel ma' hi ar hyn o bryd yy dwi'n me'wl bod hi'n sefyllfa beryglus iawn iawn iawn iawn. Yy be' 'dach be' sa chi'n offi neud i gwella'r sefyllfa? Wel ma' 'na lawer o betha ar y gweill 'dan ni lwcus iawn iawn o'n cynghorydd lleol yy cynghorydd Gareth Tomos mae o 'di neud llawer iawn iawn o waith a i drio cael pobl i gyd-weithio i weld pa mor ddifrifol 'di'r sefyllfa, ac i symud ymlaen i asesu'r sefyllfa go iawn er mwyn cael croesfan ddiogel. Dyna 'di'r nod yn y pen draw. Ond 'di hynny'm yn mynd i ddigwydd dros nos, felly mae 'na Lawer o gamau bach yym fu raid i'r rheini ddigwydd i sicrhau bod pawb yn ddiogel. Dan ni yn yr ysgol er enghraifft yn siarad efo'r plant pa mor yy bwysig ydi bod 'na rywun yn croesi hefo chi, bo' chi'n chwilio am le diogel i groesi, yy y math yna o betha, nes fy' 'na rwbath go iawn mewn lle 'lly i sicrhau bod y croesi'n ddiogel. Be dach chi'n meddwl sy'n digwydd os oes na damwain fawr yn digwydd?
Wel, swn i'm yn licio meddwl be sa'n digwydd. Yym, da ni wedi cael damwain yn barod, ma' na un plentyn yym wedi brifo wrth groesi, a diolch byth yy mi oedd o'n iawn, mi ddoth at o'i hun, nath o i'r ysbyty yn y bora ond oedd o'n gallu dod adra yn y prynhawn, felly da ni'n ofnadwy o falch o hynny. Ond yym pwy a ŵyr? Yym, mae damweiniau'n gallu digwydd yn rwla, yn dydi? A 'dan ni'n trio lleihau y risg o ddamwain, ydan ni? Yym, a 'dan ni'n gobeithio bod y camau 'dan ni'n gymryd yn gwneud hynny. Ond mae rhaid i bawb bydd yym fod yn ofalus, yym, a mae rhaid i yy Llywodraeth Cymru, gobeithio, mae Edwina Hart wedi anfon llythyr i'r Cynghorydd Gareth Thomas, yn deud bod hi'n barod i drafod y sefyllfa a gobeithio gawn ni gefnogaeth fel Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud Penrhyndeudraeth yn dre ddiogel i bawb, nid yn unig i'r plant, i bawb sydd yn byw yma ac yn defnyddio'r ffordd.
Diolch.